Iliyo maber. Iliyo maber. Eh, eh aneni lima kendo. Alimi ah, owadwa Felix. Eh, kendo mana kanisa singo ne joneno magwa eh. ma watch eh, chenro mar pur gohala. Eh, mapile ka pile. Eh. Aneno kaka uno ine chenro mar keto mbolea. Eh, kaka naseku kaka nasebe asebedo kakun ni ah, ma puodho mar skuma Eh. kendo mondo mi iyud makao maber Mm. mondo iyud iproduce harvest maber Yeah. nyaka itim gimoro amora at ah, the right time Mm. Iwinjo? Mm. koro nasego gugni Nisego gugni. Eh, Nyanya kendo neno aneno kisego ineno gugni. gugni Mm. nasego gugni kasego gugni kama Mm. taolo mbolea Eh. koro mache mae to koro en mana olo mbolea Eh. kae to apitho. Okay. Koro wadwa Felix. Eh, to daher penjo daher ni nyisa ni to en ber mane ma yudo ka itiyo gi mbolea e puodho? Eh, ma mbolea. Eh. Wan gi mbolea mar dhiang'. Wan gi fertilizer minyiewo e duka. Mabedo made by you see chemical mana duong. Koro ma to mbolea Mm. mar dhiang' ma iluongo ni farm yard manure. Ma mobedo prepared nikech an ajapur a prepare farm yard manure. Mm. Farm yard manure obedo prepared eh, dala kasto kasto kosebedo prepared e dala Mm. tikele puodho. Ikele Eh, otiyo ko six months. Six months king'e ni idhi pitho machiegni. Mm. i prepare farm yard manyiwa, farm yard manyiwa tipo 6 months to koko osebedo decompose maber mondo oromo tiyore gi oti tiye puodho. Koro ber mayude mbolea, mbolea yeah. kaka ing'e ni en chiemb puodho. Yeah. En chiemo ma crops dwaro mondo tim maber. Mm. Ah, achiel kuom eh, tich ma mbolea timo e puodho en generally o increase crop production Ah, mano ma general o increase crop production Ah, Ma tiende nang'o? tiende niya Eh, ah, watim ni ipidho ah, ipidho skuma kaka adwa pidho kisepidho skuma kitiyo kod mbolea mm. uh, tidhi increase crop production tiende niya mm. uh, ka ni itiyo gi mbolea tinyalo yudo at least gunde mang'eny mm. moingo kok itiyo gi mbo mbolea oh. eh, inyalo ng'wedo gunde mang'eny moingo kok itiyo kod mbolea okay. Uh, erokamano wado Felix, ageno ni janeno marwa mm. owinjo tie gimi wacho maler mm. uh, to daher mani apenji ni to nikech iwacho maber ni nitie types of mbolea mopogore. Eh. Koro kaka sani aneno ka itiyo gi mar abila. Eh. Koro ei mar abila ni koro kwawe mar nyaduka. Eh. Ere ber miyudo kitiyo gi mar abila? Okay, mar abila ni, mm. ma mar abila. Mm. Number one, gima ber, ober sana nikech orito puodho. mondo mi mbolea ni ka ole kama mondo mi obi orome orume puodho ka almost 5 years and above eh ah, kasto ki compare go gi mar nyaduka mar nyaduka almost pla- cause nitie en plant eh, crops chame tek ni isekete ni e bugo ah, isekete e bugo crops chame mos mos mos mos modhi orumo to mae Mae budho e puodho onyalo kawo kata five years kapod en mana e puodho orite e puodho pod en mana e puodho in Eh, ago erokamano owadwa Felix. Eh, kendo nagombo ni inyisa ni to koro nikech ma mbolea eh, koro kiasi mane kiasi Ora kabugo kabugo at kiasi mane mitiye kode. Okay. Inyalo nyisowa eh, kata nakwari ja kamera moro nyisowa ni to tang'wa maber omenyo ni to kiasi mane miketo bugo kabugo. Okay. Yano kiseloso bugo maber owadwa Felix. Ah, eh, ing'e ni ma farmyard manyien kendo kiole mang'eny to nitiere effect mokelo e e crop midwa pidho. to kiole matin to be seche moko ok onyal tiyo maber. Koro wacho to mm. ah, ka rapim mapime godo kama bugo eh. kaole akawo lweta ariyo mm. akawo taole mm-hmm. achako akawo taole mm. mano romo mano romo bugo achiel eh. kendo bugo machielo achako abiro to achako akawo ma aolo achako akawo ma Tiolo. Mano romo bugo. Mano e kiwango ma pi ne godo. Mano at least ang'eyo maber niya, Mm. tie- ah, crops madhi pidho, skuma madhi pidho kani, Mm. ah, ma chiembe monyalo survive go nyaka chieng' obed ni obedo ore- obed ready for harvest. Eh, Okay. Erokamano wadwa Felix ah, kuom leronwa mane wagombo winjo eh. mathoth ahinya. Kendo amedo goni erokamano

ah, chieth dhok ka nitiere chieth diek chieth rombe nitiere ka koro a prepare go dala ma in in kode eh, an an kode kendo ajapur ma uso famiad manyiwa ni nitiere jok mosebiro ni dwaro famiad manyiwa ah. ah, kata moro is ready uh, and ready for mondo mi oti kode e puodho ma sani amanyo mana jochiro mm. mondo mi onyiewe nikech en ong'eny eh. Eh. ok ati gi pesa mang'eny e kele ka mm. eh. to king'iyo price price mar ng'ama nyiewe awach ni ng'ato nyiewe ng'ano tiyo kode ng'ano tiyo gi pesa marom nade kipimo gi ng'ama onyiewo mar nyaduka cha kinyiewo magi kinyiewo mar nyaduka ere mitie gi pesa ma matin okay mai

to 5000 ok idhi nyiewo mar nyaduka nyaduka 25 grams of DAP is also 500 5000 Eh. to koro Eh. you, uh, mondo mi iyude tek Yude tek. Eh. nikech sani koro mbolea mbolea to biro mapek jopur ywak Ah, jopur ywak ni DAP mimiyogi ok kony plants mamoko. Koro ji thoth ji oduogo e farmyard manyiwa mibedo mabedo prepared gi compost manyiwa, green manyiwa gi farmyard manyiwa. Okay. Ah, nikech nakwayo joneno magwa ni kik udhi sani kendo nyaka chieng' wachak wanende tich adek manyien gi chenro machielo mopogore. Warituru masani kendo ubed gi odiochieng' maber.